Dwi 'di dod yn ôl i gyfarfod Owain Carter, arweinydd y cynllun, i mi gael gweld sut mae pethau 'di datblygu. Helo Owain, ti'n o lew? Helo Russell, sut ti? Dwi'n champion, do tad. Wel, mae yna ddipyn 'di mynd ymlaen yma ers i mi ddod yma tro dwytha, do? Ie, mae'r criw 'di bod yn brysur, yndyn nhw? Do, maen nhw 'di wneud lot. O, atgoffa fi eto o be 'di cefndir y project sy'n mynd ymlaen yma. Wel, yn y canolfan ni'n cael ddysgwyr o blwyddyn 11 o'r ysgolion lleol a maen nhw'n dod lan yn gweithio mewn prosiect o'r enw Teclynnau'r Dyfodol. A ni'n gweithio tuag at cymwysterau, adeiladu fel gosod brics a gwaith saer. Hefyd ni'n dod allan yn y gardd a gweithio yn y gardd a cael y llysiau neis hefyd. Yr un hogia o flwyddyn dwytha sy'n gweithio yma? Na, na, yy bechgyn newydd blwyddyn hyn. Oedd y bechgyn oedd yna blwyddyn dwethaf, di symud ymlaen, maen nhw d- yy dal yn gweithio tuag at cyfleusterau a gweith- a gweithio'n llawn amser. O reit. Felly criw newydd sbon. Ie. Wel, dwi 'di me'wl 'dan ni 'di neud digon o siarad. Dwi isio mynd i weld beth sy'n mynd ymlaen yma. Ia, na fi. Mae rai mi ddweud dwi reit gemigenus o'ch llysau chi, sbiwch tatws. Ie, yeah, ni wedi dysgu llawer ers blwyddyn diwetha. Byddai'n neis i cael popeth mewn yn gynharach achos ni ddim yn barod blwyddyn diwetha. Wel, adeiladu hein, oeddech chi flwyddyn diwetha? Ie, ie. Ni wedi cael uh, go dda ar yma blwyddyn hyn, dweud y gwir. Da chi am blannu mwy o bethau yma Mae 'na chwech plant yn newydd ers blwyddyn diwethaf, felly ni'n cael chard, ni'n cael letys barod i roi allan, fresyll, blod fresyll. Fi'n gwybod mae'n hwyr ond yy... O na, dal i drio nhw, dal i drio. Wel ni ddim wedi cael haul eto, mond yr un wythnos. Tra dwi yma, dwi am cael golwg ar be' arall mae'r criw 'di bod wrthi'n neud yn yr ardd. Wel, dwi licio'ch bath adar chi. Ie, neis yndyw e? Syniad bach da, 'de? Ni'n trio cadael yr ardal hyn i ni iste lawr ac enjoio'r natur. Ni'n cael lan y banc fan'na, ni'n cael bocsys a adar, lle i bygs byw. Hefyd ni'n cael yym tŷ i ddraenog. O ie. Jyst gallu gweld y to fan'na. O's 'na rywun yn byw yna? Ni ddim yn siŵr eto. Gobeithio achos gall nhw bwyta'r slygs. Wel ia ia ia. Ew, mae'r pwll yn edrych y dda wan, o'i? Ie, yeah, mae'n well, yw e? Yndi, mae'n edrych dda, sa ti tyfu na go iawn yn dydy? Ie, yeah, wel, mae'r planhigion i gyd yn hapus. O, sa ti gael cyfle i wneud o eto, sa ti'n gwneud rhywbeth yn wahanol? Wel, i ddweud y gwir, ni yn cael y cyfle i wneud, i wneud e eto. Achos mae'r prosiect wedi tyfu, um, ni'n mynd i mynd allan gyda'r fechgyn a ni'n gweithio yn ysgolion iau yn y fro Ac creu gerddi bach i nhw 'fyd. Ni yn gweithio ai- ar un yn y forment, ti isie ddod i gweld e? O, plis, fysa hynna'n ffantastig! Ie, Fysa- dere 'da fi. Ma'n bechod gadael y pwll i fi. Dewch yn ôl nes ymlaen i weld sut mae cynllun cymunedau'n gyntaf wedi datblygu yn un o'r ysgolion lleol.